Makadiiko, makadiiko. Nditenderewo kukukwazisai muzita nemuropo remwanakomana waMwari Mambo Jesu. Ndangoti ndiuye zvangu, ndaiedza kuita live video. Aiwa, e zvanhasi zviri kutonetsa, zvanhasi zviri kutoramba. Ndangoti ndipindure vanhu vese vanga vachindinyorera weekend inei. Pane nyaya iri kunetsa inova nyaya ye yekunzi baba kana vasina kurera mwana vane kodzero here dzekuwana mari panoroorwa mwana iyeye chekutanga regai nditi kana wakatiza kurera mwana or vana chii chinozokupa zvivindi zvekuyozonhonga mari yevana ivavo ko kana vana ava vakafa nenzara ko vana ava kana vanga vakarwara vakafa vakavigwa usipo uri kuuya kuzotora mari yaani uri kuuya kuzonhonga mari yaani uri kuenda kupi regai nditi kune vanoti chivanhu Hee mwana haazogara zvakanaka, hee imba yemwana iye inozoparara. Imi, kune vanhu vakaroodzwa nababa namai vapenyu dzimba dzakaparara. Kune vanhu vakaroodzwa vakaita mawhite wedding nevabereki vese vachifara vachipembera dzimba dzakaparara. Chinomisa imba hachisi chivanhu. Nekuti chivanhu chaicho chaicho chinofanha kurova murume iyeye neshamu kuti dzokera unorera vana. Kana chakatadza kudzosa baba kunochengeta vana vavo, chinozongova chivanhu chekumirira kuclaima mari chete kana mwana arorwa. Chivanhu chekukohwa pausina kudyara. Aiwa, kana wakarera mwana wako wega or vana vako wega uchitambudzika as a single mother uchibatsirwa nevakakubatsira nehama dzako kana ukaroorwa nemurume iyeye akakubatsira kurera vana vako iye murume iyeye airara nevana vakagara vachirwara iye murume iyeye aita homework nevana ndiye baba wevana panoroorwa vana ndiye baba vevana ndochivanhu chaicho chaicho ndiye mureri ndiye anodya pfuma ndiye aivepo achitenga mapedza achitenga achigadzirisa musoro wemwana mwana achienda kuchikoro mwana achipfeka uniform achipa chikafu achidya baba nyakutundira vaivepi handi vainge vachifara vachinakirwa wozongodzoka musi unoroorwa mwana chete hakuna chivanhu chakadaro kana chivanhu chakatadza kushanda kukudzosa kuzochengeta ropa rako chivanhu ichocho ngachigare nekusingaperi vanga varipo mwana achikura vachirera mwana vachisimudzira kana wanga uri wega unodya wega kana wanga uina hanzvadzi dzako nehama dzako unodya navo vawairera navo vana hama neshamwari idzodzo ndidzo hama neshamwari dzemwana mukuwanikwa kwake pamuchato wake pa, zvese zvake ndidzo hama dzeshamwari vemwana wako iyeye ndo vanhu vanokodzera kuvepo paanoroorwa ndovanhu vanokodzera kuvepo pagraduation ndovanhu vanokodzera kuvepo pavana vake ndovanhu vanokodzerwa kuvepo upenyu hwemwana ihwowo hwese you don't neglect vana pazvinorwadza kurera vana handi nyore im speaking from experience its not easy you sacrifice your life your dreams your goals uchigara nevana vamwe tingadai tiri kunana australia but we are here nevana vamwe tingadai tatosvika somewhere nekudzidza but you can't you sacrificing for vana and then munhu ozongorekana wouya woti mpwenyere mpwenyere baba vevana chivanhu mwana agare zvakanaka kana akatagara zvakanaka kusvika aroorwe anozotadza nei kugara zvakanaka awana murume mutorwa to make matters worse aive naye 24 7 achikura ndiye anodya pfume yevana saka ndangoti ndipindure kuvana vese vane confusion yee mai vangu vakazotorera baba mari ndaroorwa mwanangu kurera handinyore handiti yezvinowawanikwa uchazviona wogorera unosiyiwa nemurume kuti kurera mwana wega handinyore iti taxi sacrifice your parents your mother mai ivavo vakazvinyima hembe vakazvinyima mabrugwa vakazvinyima zvinonaka vakazvinyima pleasure yeupenyu kuti ukure baba vanga varipi vainakirwa vachinjoya nhasi wakuroorwa you are concerned kuti baba havana kuwana mari siya chembere yevanhu idye mari ifare kuti twa chero vakadya neshamwari chero vakadya nechikumba chavo chero vakadya nemurume wavo chero vakadya nehanzvadzi dzavo ndo vakakurera tendai maruva adye chaka, chakata kana uchida kudya pfume yemwana rera mwana wako kana uchida kuzochengetwa nemwana mangwana rera vana vako usatarisire kukohwa pausina kudyara shoko ramwari robva rati what you give shall come back a big measure press together shaken down haukohwe pausina kudyara pawadyara ndopaunokohwa ndo principle yamwari saka the rest doesn't matter kana chiri chivanhu chivanhu chinofanira kutanga kushanda kurovana baba vese vasiri kuchengeta vana kuvachaya mbichana ndikaona chivanhu chachaya vabereki vese ana baba vese vasiri kuchengeta vana kuti dzokera hamba kamani hamba unorera vana vako ende unobhadhara maschool fees bhadhara maintenance hautombomanikidzwa kubhadhara maintenance Vakadzi vakaita sena I refuse kuenda ku maintenance because ndinoziva kuti chaunodyara ndochaunokohwa saka handidi kunzwa munhu anoti mpwenyere mpwenyere kana vana vakura handidi kunzwa munhu anoti nyongoro nyongoro chivanhu chivanhu ngachitine munhu auye ozochengeta vana izvozvi tinogera mashoti here tingadai ichienda kumahair implantation we can't do that because ndikurera vana vangu vana vangu needs to eat vana vangu needs to go to school vana vangu needs the best vakura wondiudza kuti mpwenyere mpwenyere haa munotamba imi ende handife nezita rajesu namata zuva rega rega single mother kuti haufe nezita rajesu uchadya ziya revana vako ende vana vako vachakupembedza vachaita zvakanaka kana usina kurera vana forget and smile kana chiri chivanhu totangira ipapo vasina vakaroodzwa nana baba namai vanongodhivhosa imba inomiswa namwari kana mwari vachida kuti ugare marriage unogara chivanhu oro no chivanhu you will stay pane vanhu vakaitirwa chivanhu chese havasi mudzimba right now ndezvamwari izvi Hanzi awana nyasha awanirwa awanirwa mukadzi awanirwa nyasha naMwari awanirwa murume awanirwa nyasha naMwari kana dzakuringana dzakuringana kana dzisina whether baba wako naamai vako vapenyu unotreatwa sembwa marriage whether baba wako naamai vako vakablessa marriage kune vamwe vanhu vakatizira vagere kune vamwe vanhu vakatongorodzwa nanamai vagere pasina ana baba ko vana vaye nhumbo dzakarambwa ko vaya vekungoti uchingomitisa obva tiusandudze nezvazvo they don't follow up you forget about munondudza kuti vane vava varorwe vane vava vagare zvakanaka because i don't know kuti baba vacho varipi saka vane vava vacharorwe vane vava vachagare zvakanaka ngatisanyeperane nekuhwanda nechivanhu kutyisidzirwa Let me tell you something. Varume vasiri responsible kuchengeta vana vavo. They will never wake up. Chero musi wemaroora musati heye vanongodaidzwa zvechivanhu. Munhu iyeye chero mukamudaidza kuti achafunga common sense dzake. Kana dzakaramba kudhonza kuchengeta vana vake vari vadiki, unofunga kuti common sense dzake dzichadhonza haharawa. hanzi mbambaira kana yakabhenda yakabhenda haitwasanudzike so kana akatadza kuchengeta vana vari vadiki ziva kuti chero mukamudoodza pamarooro munotomubata huro kuti akudzoserei mari haakupei erabishi zerapishi edhogi zodhogi imbwa haife yakachinja kuita munhu nevha ndo zvakafanana nemunhu hafi akachinja kuita imbwa saka mukaziva izvozvo munhu ari responsible ari responsible whether ari married kuna amai vevana vake oro vakarambana anongoramba achichengeta vana nekuti kusiyana kwevabereka zviro kuti vana vachachengetwe a responsible man anoramba achichengeta vana vake a responsible mother anoramba achichengeta vana vake whether aroorwa oro haana unresponsible man chero mukamudaidza musi wemarooro anotoita pamuromo anotokunyadzisai anotokuimbarasai saka ngavabva vagarira ikoko sekuenda kwawakaita uchisiya vana sekuchachengeta kwawakaita uchisiya vana forever ende zviya zvekunzi vana ngativaudzei vana vanongoprotectwa kusvika vakura va mwana kana akurizina mwana ngaudzwe chokwadi Mwana ngaazive chokwadi chakaita kuti ndisiye baba vako hunhu hwavo chakaita kuti ndisiye baba vako vaidai vaidai vaidai mwana ngaakure achiziva kuitira mangwana hatidi vanhu vanoziva chiti hee mai vako nyongoro hee mai vako vakazodai mai vako vakazodai muchifurira vana muchinyepera vana kuti vana vapandikire munhu amurera kuda kudya honye dzinoda kudya zvemahara kana usina kurera vana forget and smile hauna chaunowana madzimai Munhu anodya chaakadyara. Chawakadyara ndochawakakohwa. Kana waidyara kumahure uchakohwa mahure. Haukohwe kumwana wandakarera. Hazviiti. Hazviiti. Ende hama dzako chero zvikanzi wafa Mwari vatonga nepavanotonga. Hama dzako ngadzizive. Hakuna munhu asina kurera mwana wako anodya paakakohwa. mwana akatongodzi ukadzimara waita one year usina kurera vana forget and smile you don't wake up uchiti pwenyere pwenyere mwana wangu mwana wangu ende unodya kwawaidyara kohwa kwawakadyara kana usina kudyara haukohwe principle yamwari is the same haichinje god bless you have a great blessed day don't worry about my looks i'm still recovering guys unongoziva munhu akamborwara unorecover but tiri kuraramira vana vangu and i will live kusvika varoorwa asina kudyara kwangu haukowe